Ar ddydd cyflawni cyfnod y Pentecost, yr oeddent oll ynghyd yn yr un lle. Ac yn sydyn fe ddaeth o'r nef sŵn fel gwynt grymus yn rhuthro, ac fe lanwodd yr holl dŷ lle roeddent yn eistedd. Ymddangosodd iddynt dafodau fel o dân yn ymrannu, ac yn eistedd un ar bob un ohonynt. A llanwyd hwy oll â'r Ysbryd Glân, a dechreusant lefaru â thafodau dieithr fel yr oedd yr ysbryd yn rhoi lleferydd iddynt. Wel, sut hwyl erbyn hyn? Tosa ddim gwynt grymus yn rhithro yma am henant heddiw, ond mae yna awel, a honno'n awel braf yn sio yn ail y coed. Dwi 'di dod allan am chydig o awyr iach ac i geisio rhannu chydig o feddyliau. Mae hi'n ddydd Sul y Pentecost a'r neges yma sydd ar ynghalon am lander yr ysbryd glân. Dyma geni, gwyl geni yr, ys, yr, ys, yr eglwys. A da ni'n gweld yma tywalltiad nerthol o'r trydydd person yn y ddrindod, yr ysbryd glân a'r bobl ddew. Dwi 'di bod yn darllen uh, datguddiad yn ddiweddar wrth i mi ddarllen drwy'r Beibl, ac wedi dod ar draws yr adnodau cyfarwydd yma yn yr ail benod a'r drydedd. Ond dyma hwy yn y drydedd benod. Yr hwn sydd ganddo glist i gwrandawed beth y mae'r ysbryd yn ei ddwedyd wrth yr eglwysi. Yr hwn sydd ganddo glist, gwrandawed beth mae'r ysbryd yn ei ddwedyd wrth yr eglwysi. Ond oes yna ryw adlais yma o geiriau Iesu yn nameg yr haewyr ynde, rhwng sydd ganddo glust i wrando, gwrandawed. Ond hon yn adnod yn cael ei ysgrifennu at y saith eglwys ac yn cael ei hailadrodd ar ddiwedd pob llythyr. Yr hwn sydd ganddo glust Gwrandawed beth y mae'r Ysbryd yn ei ddwedyd wrth yr eglwysi. Ac ar ddy'r ddydd tywallt yr Ysbryd Glân ar yr eglwys, wrth i ni gofio ac wrth i ni hiraethu am dywalltiad nerthol o ddifri unwaith yn rhagor, i'n hadfywio ac i'n paratoi ni ar gyfer cyfnod newydd yn hanes yr eglwys. Tybed beth y mae'r ysbryd yn ei ddwedyd wrth yr eglwys. Beth mae'n ei ddweud wrthych chi? Ydy o'n sibrwd yn dawel? Ydy o'n gweiddi yn uchel? Ydy ni yn gwrando ar y llais distaw fain? Yntau ydy ni yn ei anwybyddu? Ar ddydd y Pentecost, dyma Pedr yn sefyll o flaen y cynulleidfa. Rhai o bob llwyth ag iaith o petai wedi ymgasglu ar gyfer gŵyl y, blaen, y blaenffrwyth. A dyma ni cyhoeddi'r efengyl iddyn nhw. Ac yn dweud adnodau o lyfr Joel A hyn a fydd yn y dyddiau olaf, medd Duw, tywalltaf fy mhysbryd ar bawb. Dyna ydy'r addewid, ynde? Ar bawb. Nid yn ddibynnol ar pwy yda ni, be da ni di wneud na dim, dim trac record, dim unrhyw fath o CV. Ar addewid, meddai fo ar ddiwedd y benod, i chwi ac i'ch plant, ac i blant eich plant, pob un y bydd yr Arglwydd yn ei alw ato. A da ni'n gweld ar ddiwedd yr adnod yma, adnodau yma o Joel, bydd pob un sy'n galw ar enw'r Arglwydd yn cael ei achub. Ydy mae'r ysbryd yn dweud pethau gwahanol wrth yr eglwysi ar wahanol adegau. A mae eisiau ni uh, talu Sylw gofalus y mae eisiau ni ufuddhau. Ond mae yna neges cyffredinol hefyd yn does. Bydd pob un sy'n galw ar enw'r Arglwydd yn cael ei achub. Os clywch ei lais, agorwch iddo. Dyna wrth gwrs yr geiriau yn natguddiad a drydedd benod. Welew yr wyf yn sefyll wrth y drws ac yn curo. Os clyw rhyw un fy llais, ac agor y drws, Dof i mewn a swperaf gydag ef, ac yntau gyda Mine. Gwrandewch am lais yr Ysbryd, ac ufuddhewch iddo. Dwch i ni weddïo. Dduw Dad, ar ddydd y Pentecost gydag awel hyfryd cynnes yn chwyrlïo o'n cwmpas, yr haul yn tywynnu arnon ni, Rydan ni ddim wedi medru dod ynghyd fel y disgyblion ar y Sul hwnnw. Mae yna ymdrechion Arglwydd ar y we ac ar cyfryngau megis y radio a'r teledu i geisio pontio'r gagendod hwnnw, ond 'da ni yn hiraethu am ddydd y cawn ni eto gyd-gyfarfod a chanid y glod a chlywed air a galw ar dy enw. Ond yn y cyfamser, Arglwydd, wedi i ddanfon d'Ysbryd i lefaru'n eglur wrthym, o da air i'w bwyso arnon ni, i siarad â ni hefyd am yr amgylchiadau ydyn ni ynddynt, a sut, sut y gallwn ni baratoi a bod yn barod arglwydd ar gyfer yr agor newydd fydd i ni. Rydyn ni'n cyflwyno'r oll o'r rhai sydd ar ein calonnau i ti, arglwydd. Rydyn ni'n gofidio amdanyn nhw, rhai gwyddon ni falle sydd ddim yn dda. Ac ydyn ni, arglwydd, yn diolch Fod dyfriechedu o'i gwmpas. Tyd atom ni, unwaith yn rhagor, tywallt ysbryd arnon ni, a dyrchafa enw Iesu yn ei blith. Amen.